Bu ak saçly haramdag biziň ýurdumyzy iýip heziller edýän haramdagy munuň hiç hiç haçan arkasam düzüwde öňem düzüwde hiç ýerem düzüwde bu haram
Biz wara bunu ýok etmesek wara bu basym biz wara gyryp gutarýar ha bu koronawirus ýok diýýär hiç zat ýok diýip wara Hany oglanlar bara böýdüp busuşyp bara gizlenşip oturman birazjyk hereket edeliň. Ýok etmesek bolmaýamy bolup durşuna seredäw.
Ine hormatly watandaşlar ýurt içinde ýurt daşynda gezip ýören türkmen halkym size oglanlara gelinlere gyzlara gelnejelere agalara doganlara hemmäňize haýyş edip ýüzlenip şu wagt çykyş edýäs. Hany bir aýaga galalyň, bir öz halkymyzy, öz ýurdumyzy, öz Watanymyzy, türkmeniň mertligini, gerçekligini, hemme zadyny subut etmek wagty geldi, doganlar! Haýyş edýän sizden, şul haramy tagtyndan agdaryp, ýurdumyzy özümizçe bir azatlyk, erkinlik ýurtda dolandyrmak üçin, şu haramy ýurt tagtyndan agdarmasak watandaşlar oňada hemmäňiziň goldawyňyz gerek bir adamyň iki adamyň işi däl Hawa hemmämiz bir agyz bolalyň hemmämiz jemlenşeliň hemmämiz bilelikde şu haramy agdarmasak indi siz pikir ediň watandaşlar biz biz Hawa ýaşymyz bir çene bardy orta çene bardy biziň çagajyklarymyz bar E ösüp gelýän nesilimiz bar. Bäş manat puluň bolmasa şol zehinli çagajyklaryň zehini ýanyp gidýär, köýüp gidýär adamlar. Indi wzýatka diýilýän zat, korrupsiýa diýilýän zat hiç hili gizlin däl. Elmydama nirede islendik sen taksida söwdalaşyp bilýäň. Okuwa saljakmy çagaňy? Awtobusda, poýuzda, samolýotda islendik ýeriňde pylança pulum bar, pylan okuwa saljak diýip aýdyp bilýäň. Ol gizlin däl. Ol näme üçin? Haramdagyň barsy öz adamlary puh bary bula bir ullakan bok oň oňa gelýän oň döş töwregindäki adamlaram siňek boka üýşýän siňekler ola bok boka üýşýän siňeklerem şo şo bolup ýetişdi. bu halky olardan arassalap, tämizläp, täzeçe, täzeçe dolandyrmak gerek, adamlar. Hany aýaga galalyň. Güm bolsun haramdag. Güm bol haramguly.
Haram bol, güm bol.
Hany halkymyz öňe öňe çykalyň indi nesip edende gürläliň indi yza gaýtmalyň gara alyp çykalyň muny. Ýene bir zat, bundan yza gaýtsak, adamlar, bir ýola düşdük. Bu ýoldan yza gaýtsak, ondan soňuny özüňiz göz öňüňize getiriň. Mundan yza gaýtdyňmy, göni kert, şak gaýdýansyňyz. Hiç wagt ýalňyşmaň. Diňe öňe, öňe, öňe. Diňe öňe. Bu haramdag hiç haçan düzelmeýär, muň asly haram eken. Ýa bu ýurt başyna geçenden bäri diňe halky ýalan sözläp öz jübüsini doldurmak niýetde ýurdy saklaýan adammy? Munuň hiç hili halka bolan kömegi, ynsanperwerligi, Ol Owganystana edýän ynsanperwer kömegi diňe özüni üçin edýär ol ýurda ataka bolmasyn ýurda uruş gelmesin maňa zeper ýetmesin ol halk üçin edenok diňe özi üçin edýär Dogry aýdýaň haklyk özüni özüni goraýar bu diňe öz tohumyny iýdýär diňe ol utanjam ýok Gökdepe bilen Babara ortasy türkmen diýýär galanlar türkmen däl diýýär wara muny ýok edeliň ýykalyň ýumralyň ýakalyň muny nesip edende türkmen doganlar.